Helo, bore da, Mr Plaen sydd fan hyn, a croeso nôl. Heddiw, ni'n mynd i wneud rhywbeth am gobeithio chi'n mynd i mwynhau. A, fi'n weld. Ei, so, pa mwy hawdd i fi ddangos i chi. So, ni'n mynd i creu rhywbeth tebyg i

Hmm. So, fan da ni. Right, ni nôl. No, dwi wedi agor Panzoid y fyny fan hyn, panzoid.com. Dwi'n gobeithio bod chi'n gallu defnyddio fe ar Mac ac Chromebooks a eich tabledi hefyd. Dwi heb treal e gyda'r ffôn, ond falle bod chi'n gallu defnyddio fe ar eich ffôn achos mae hwn i gyd ar y we. Dydw i heb logio mewn, so mae hwn yn gweithio heb logio mewn, a beth dwi'n dewis ydy Clip Maker fan hyn. So mae'n clicio ar Clip Maker, ac um, beth dwi'n mynd i gwneud ydy chi'n gallu gweld mae lot o projects gyda ni fan hyn, ac A os ydw i yn symud lawr, i chi yn gallu gweld mae'n gweud More Creations. So clico ar More Creations. Ac um, beth dw i yn mynd i gwneud ydy clicio ar y chwilio ac fi'n mynd i tipio mewn fan hyn intro. Okay. Ac chi'n gweld y lot gyda ni fan hyn. Um, dwi yn mynd i ddewis rhywbeth tebyg. Dwi'n gwybod. Rhaid nôl i Netflix eto, fi'n meddwl i fe. Netflix. Ac wedyn, fi'n mynd i chwilio hwnna. Nawr, beth mae pobl wedi creu? Maen nhw wedi creu pethau tebyg i Netflix yn barod fan hyn, a mae lot gyda ni fan hyn, a mae rhai yn gwell na rhai eraill. So, falle beth fydden ni yn wneud yw mynd trwyddo nhw um, a just clicio'r un gore. So, ni'n mynd clicio hwn fan hyn nawr, a wedyn clicio open, Dylen nhw clicio follow achos oedd hi'n da arall gyda fe fyna. Ac wedyn, beth dw i yn mynd i gwneud ydy, am sy'n mynd llwytho fyny, clicio'r llygod gwasgu chwarae i cael gweld sut mae fe'n edrych. So, clicio'r llygad, wedyn Clicio chwarae. A, ah, mae hwn yn fersiwn da. Mae'n ma rhoi cysgod i chi hefyd. So, beth dwi yn mynd i gwneud nawr? Fi'n gwasgu pause yn hyn. Amser chi'n gwasgu pause, i chi'n gallu golygu fe. Nawr, y peth cyntaf, y peth mwyaf hawdd okay, i ni'n mynd i fod yn gwneud ydy clicio fan hyn a mae'n gweud objects. Fi'n clicio'r objects ac ych chi'n gallu gweld fan hyn, mae lights a popeth gyda fi fan hyn, ond beth dwi eisiau ydy'r y, y text. A chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud Netflix. Okay? So, beth dwi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i newid hwnna i rhywbeth arall. So, um, clicio fan hyn, tipio mewn, A. Chwarae. Ok, chi'n gallu gweld beth mae'n gwneud? Mae'n newid y cysgod. Clicio fan hyn. Yr ail un. Yr E. Rhoi ta mewn. Chwarae eto. Ok, so beth yw'n mynd i wneud nawr? Newid rhain i gyd. Nawr, fi'n mynd siŵr os mae angen i chi chwarae fe i arbed e, ond gen i weld nawr, clicio fan hyn nawr, a na, mae angen, os fi'n clicio fe, Mae angen just gwasgu'r bwtwm chwarae. A wedyn mae fe newid e. So, ath yr chwarae stop. Wel, mae wedi newid e fan hyn ar un. Ath yr... Clico fan hyn. O... Chwarae. Fi ddim yn siŵr os, os mae bwtwm arbed yr gweilod i gael, ond i gynnu weld, a thro... Ohoi! Wrth lwc, mae gyda fi digon fan hyn. So, beth mynd i wneud fan hyn? Athro... Newid hwnna. Um, chwarae fe. Mae'n sy'n chwarae, mae'n jyst yn arbed e. Ni le mae wedi arbed efen hyn nawr. A fan hyn wedyn, rhoi yr... O! O! O, na fe. M. A wedyn gwasgu chwarae. A chi'n gweld, mae'n mynd edrych fel hyn, athro MM, a wedyn Netflix na. Nawr, dwi'n rhaid yn quite yn iawn, so fi'n arbed eto, a chi'n gweld text Netflix, plycio fe hwnna, a fi'n jyst yn mynd i teipio mewn athro MM, a wedyn chwarae. A fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, gallen ni lawrlwytho hwnna nawr, ond beth dwi yn mynd i wneud yw jyst dangos i chi beth i chi'n gallu gwneud gyda hwn hefyd. Nawr, os ydych chi'n edrych ar yr ochr chwith eich sgrin chi, mae lot o bethau gyda ni. Mae fel y basics. Beth yw basics? Nawr, chi'n gallu gweld beth yw'r video resolution fyna. Nawr, ar, fel arfer, fi'n arbed pethau yn hwnna. Okay? A wedyn, yr uh, frame rate, chi'n cael 60 neu 30. Fi'n rhoi 30, sy'n dyw hwn ddim ddim o'r amser. Ac chi'n gweld, mae hwnna'n 5 eiliad. A beth gallen ni wneud gallu ni newid hwnna i rhywbeth fwy. Falle deg eiliad. A os fi'n newid i deg eiliad a gwasgu chwarae, beth rwy'n mynd i edrych nawr? yeah, dim cystal. So fe a'n ngôl fan hyn a newydau hwnna i pimp eiliad. Nawr, yn Yr un nesa, mae'n gweud scenes. Nawr mae hwn yn newid ffordd mae pethau'n edrych fan hyn i gyd. Ac mae dewis, dewis gyda chi. Um, outdoors gyda chi fan hyn. A beth ni'n gallu gwneud ydy clicio fan hyn. Mae cyfrifiad yn sôn cael rhywun yn araf iawn. Dwi'n gallu clicio fan hyn ac uh, fi'n gallu newid siwr pan fi'n edrych. Mae'n gweud space ar hyn o bryd. So beth gallen ni wneud ydy newid e felly. Rwy'n fel tron. Os rwy'n ei gweld ffilm tron, a wedyn fflat. Chwarae fe, gwybod beth mae hwnna'n edrych. Rwy'n newid e gwbl. O, chi'n gallu gweld, mae'r cyfrifiadur yn mynd yn araf. Chi weld, mae wedi newid y lliw tam y bach. So beth gallu gallu ni'n neud yw newid hwnna cloud yn raise a rhoi mewn terrain. Okay. Neu underworld. Rhoi terrain mewn, cofio sut mae hwnnw'n edrych da. A mae'n dibynnu ar eich... Uh, oh, Dwi'n edrych ar unrhyw un peth eto. Oce, okay, so i chi'ch newid pethau fyna os chi se, um, beth gallech chi gwneud hefyd ydy rhoi pethau mewn, enabled, mount 5 seconds. Oce, okay, chi'n newid pethau fan hyn i gyd. Chi'n gallu newid pethau fan hen hefyd, y rotation, y 90 a pethau fel hyn, chi'n gallu newid pethau fyna. Chi'n gallu newid y cerddoriaeth hefyd, na bydd hwnna'n eitha rhywbeth eitha diddorol i rhoi mewn, yn lle cael yr, yr sain sydd arno hwn yn barod, jyst recordo sain eich hunan a wedyn rhoi'r sain eich hunan lan. A wedyn beth sydd gyda ni fan hyn yw lawr lwytho fe. Ac os fi'n clico hwn fan hyn, fi'n gallu lawrlwytho fe. A wedyn, fi jyst yn gwasgu video render. A mae hwnna'n mynd i cymryd bach amser. Mae'n mynd safio fe yn MKV. Ac beth mae'n bwysig i ni wneud, mae'n angen i ni newid hwnna i MP4, ond ar ôl i ni gorffen hwn. So, ni'n clico hwn, Start Video Render. A wedyn ar ôl e gorffen yr fideo, bydd yn gofyn i ni wedyn i um, arbed e i'r cyfrifiadur. Wedyn, y peth nesaf sydd angen i ni wneud yw lawrlwytho yr fideo, so ni'n gwasgu y bwtwm yma. Nawr, fydd yn gofyn i chi arbed e nawr. So fi'n arbed e fel panzoid a un. A wedyn gwasgu arbed. A dyna ni. mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Nawr, fi'n gobeithio gallu chi'n mynd trwy ddowen a jyst cael llawer o hwyl fe, a, a fwy o amser chi'n gwario arno fe, y fwy o bethau newydd fyddwch chi'n darganfod, achos mae rhai pobl yn gwneud pethau rili really cymleth. yn defnyddio fe. Neu gallwch chi defnyddio fe'n eitha arwynebol, defnyddio gwaith mae rhywun wedi creu a wedyn jyst newid y tamau bach, neu gallu chi dachrau o'r dachrau. Mae'n hollol lan i chi. Nawr, yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i newid yr ffail na o MKV i MP4. A wedyn gallwch chi defnyddio fe wedyn uh, i golygu fideos. Oce, okay, so, hwyl am nawr.